U bir-raġun, għax Ġaħan huwa magħruf l-aktar għall-praspar li kien jispiċċa jagħmel u li kienu ppopolarizzati ma' ġenerazzjoni wara l-oħra f'kotba bħal Ġabra ta' Ward u Id-Denfil. Imma x'nistgħu ngħidu aktar dwar Ġaħan lil hinn mill-praspuri l-aktar magħrufa bħal tal-Bieb jew tal-Flieles?
Skont Aquilina, itina l-qawl l-imħatra ta' Ġaħan dejjem rebbieħa. Issa dan il-qawl isemmih minn kien Anton Vassalli wkoll. Eh, ġaħan ilu antik minn żmien l-Eġizzjani antiki u fil-Mesopotamja. Imbagħad fil-fnofs is-seklu 19 kienet toħroġ gazzetta l-ġaħan. Malta. Ġaħan jgħaddi ż-żmien bih innifsu u b'ħaddieħor. Huwa l-eroj veru, huwa l-medjatur bejn l-istupidu u l-intelliġenti, bejn il-fqir u s-sinjur, huwa l-kritiku tas-soċjetà, il-kritiku tal-ġenituri tiegħu li rabbewh ħażin, huwa dinamiku, ambivalenti. Lek Jahan kien ibati mis-sindromu ta' Asperger, sewwa kien ibati mill-awtiżmu. Din hija importanti li n-nies jagħtu kasha biex jaraw il-Jahan mod ieħor. Kien avidu Kien moħħu fil-flus, kif jagħmel il-flus, anke meta kien injorant, kien moħħu fil-flus. Għandna karattri f'Shakespeare simili, il-ful. Ehm, imbagħad għandna karattri f'pajjiżi oħra li huma simili, pereżempju Jack fl-Ingilterra u fl-Istati Uniti. L-amiable fool Fl-Ingilterra wkoll, Hans, il-Ġermanja. Insibu lil Kemużel. Kemużel hija kollezzjoni ta' stejjer fuq mhux ġaħan raħli, ġaħan belti da Kemużel u di ġabrithom Berta Ilg. Għandek ġaħan li għamel praspar Ta' wieħed intelliġenti, per eżempju, fl-intervista li għamilna jew ir-raġel eh, George Mifsud Kirkop li konna għamilna lil Angela Ċalija, jurik ġaħan veru makak. Ġifiri dan, meta kien injorant, misiru taħxeba kbira u fi żmien ġimgħa miet. Qisu minn dan il-ġeħan injorant, żbokka wieħed, makakk, kif turina Anġla Ċalija, jagħmel ħafna ħażen u ma jinqabadx. Anzi, dawk in-nies li kienu jittrattah ħażin huma jbatu u jispiċċaw vittmi. Għandek Ġaħan li jitfa' l-ikel fuq il-libsa li jkun meta n-nies jarawh b'libsa pulita, kulħadd jifraħ bih u jikkumplimentah. Allura jaqbad il-platt tal-ikel waqt it-tieġ u jitfgħu fuq il-libsa, jgħidilha libsa cool għax in-nies lilek qegħdin jaraw, mhux lili. Is-soltu ma jkellmunix hekk. Raspa l-oħra Meta qaxxar il-ħanżira x'qagħdet tgħajjat. E, ġifieri dawn illum mhumiex ikkonsidrati aċċettabbli għat-tfal għax juru il-moħqrija lill-annimali. Meta mar jaħsar il-kirxa u dam jaħsila sa ma kienx sa ma ma kienx baqalu kirxa xieħu lura għal min jimpjegaha għal restorant. Issa mbagħad għandek il-kotba tal-iskola bil-Malti antiki li sa żmieni kienu għadhom jintużaw, li kienu jippromwovu l-ġuħan injorant. Huwa pjuttost reċenti, bħall-każ tal-Pulicino, jurih mhux injorant. Għandek il-ġenerazzjoni sal-ġenerazzjoni tiegħi kien popolari.